Mae dros 195 o fentrau newydd wedi derbyn cefnogaeth trwy'r Gronfa Her. Cef, dwi, dwi wedi bod yn rheoli'r prosiect uh, Arfor a Sain. Uh, nod y prosiect oedd i ddigido ag archifio um, catalog Sain uh, ers iddyn nhw, ers y release gyntaf yn 1969. a ar y cyd efo hynna, datblygu'r gofod yn y canolfan i gynnig rhywfaint o syniadau o gwmpas cydweithio a denu pobl i'r ganolfan i ddatblygu sgiliau'n Gymraeg. Oedden ni isio gwarchod ac archifio yr catalog achos mae hwn di'r catalog cerddoriaeth mwyaf yng Nghymru a sicrhau bod o ar gael i bobl allu cael ato fo mewn blynyddoedd i ddod fel rhan o'r prosiect nath ni helpu neu cefnogi datblygu gwefan Awni sydd yn wefan sy'n rhestru gigs byw Cymraeg yng Nghymru a tu hwnt. Ond mae o'n arbennig i, i bwysio gigs iaith Gymraeg. So fo'n wedi gallu digwydd heb y gronfa, um, just achos mae sgêl y gwaith mor anferthol o ran yn sicr o ran digido a archifio'r catalog i gyd. Felly nathon ni allu creu swyddi drwy wneud hynna. I sain, oedd gynna ni weledigaeth a syniadau am lle oeddwn ni eisiau trio mynd a bethau, ond nath Cronfa Arfor galluogi ni ffocysu hynna a wneud i lot o'r syniadau yna dod yn fyw, ond hefyd yr cynlluniau am y dyfodol. Yng Nghara Jones Leaf ydw i, cyfarwyddwr gweithredol a chi prifweithredwr Theatr Cymru. Uh, Gaethon ni gefnogaeth trwy Gronfa Her Arfor i wneud cynllun interniaethau cefn llwyfan. Felly wnaethon ni gynnig pedwar interniaeth, uh, dau gyda ni yn Theatr Cymru a dau gyda Canolfan Pontio a Mangor. Yr her oedd y prosiect yn ymateb i oedd y ffaith bod ni wedi adnabod bod yna ddiffyg sgiliau cefn llwyfan yng Nghymru ond yn wedig um, i'r siaradwyr Cymraeg. Nethon ni ffindo fel cwmni ar ôl um, cyfnod Covid, cyfnod clo, uh, bod lot o bobl wedi gorfod gadael y diwydiant oherwydd oedd ddim gwaith wedi bod. Felly y bwriad oedd rhoi cymaint o gyfleoedd a phosib i'r interniaid i brofi um, sefyllfaoedd gwahanol, mathau gwahanol o ddigwyddiadau, felly yn amlwg i ni gwmni cynnyrchu theatr um, a pontion ganolfan sydd yn derbyn, a cyfuno hwnna wedyn gyda rhaglen o hyfforddiant ffurfiol, so nhw'n gwneud cyrsiau um, ar y meisydd o'n nhw wedi nodi diddordeb ynddo, ynddo fe. Maen nhw'n teimlo bod y cyfnod a'r profiad wedi wneud nhw um, yn fwy parod ar gyfer y gweithle ac yn fwy parod a hyderus i fod yn ymgeisio am bethau. Er uh, effaith hir dymor ni gobeithio yw y bydd yna mwy o bobl um, ar gael i weithio ni, gyda ni a chwmnïau tebyg um, yn maes cefn llwyfan. A ni'n gobeithio hefyd bydd e'n annog pobl bod y gweithio yn y celfyddydau yn llwybr gyrfa maen nhw eisiau dilyn. Mae'n teimlo'n bwysicach nag erioed bod ni'n dangos i bobl ifanc um, bod yna bosibiliadau mas yna ac yn ei ardal lleol nhw, bod nhw ddim yn gorfod teithio i wneud beth maen nhw eisiau wneud. Helo, uh, fy enw yw Naomi Nicholas Jones um, a fi yw ysgrifennydd uh, theatr uh, Troed Rhyw. A'r prosiect oedd um, o'r syniad i'r sgript. Um, fe benderfynon ni wneud cais agored am sgwenwyr. Felly, nod y prosiect oedd mynd ati i lenwi'r bwlch o ran deunydd, o ran sgriptiau, ond hefyd yn ehangach, um, falle rhywbeth i ni gael defnyddio fel theatr er mwyn gallu anelu'r dyfodol i lwyfannu ac yn barod um, i ni wedi cwrdd er mwyn trafod potensial llwyfannu drama neu ddwy um, o'r dramau sydd wedi sgwennu. Um, bydden nhw hefyd yn cael ei uchlwytho i'r llyfrgell dramau sydd yn ffab. So gyda'r arian, lwyddo ni i gyflogi um, unigolyn brwdfrydig ffantastig um, a, a symudodd nôl i, i weithio yng Nghefn Gwlad Cymru a, a wedd hwnna'n eiredd ac wedd e'n golygu wedyn bod momentum tu ôl y prosiect hi mewn ffordd, y catalydd wedyn i'r syniad oedd gyda ni. Wel, mae'n sicr wedi dod ar ardalodd trawsffiniol nat i gilydd yn sicr. I ni fan hyn, wrth gwrs, yn deillio yn y Ffrineiron, a wedyn gaethon ni gysylltiadau wedyn a, um, a ffermwyr ifanc, um, wel, yr holl ffordd o Siwenfro lan, lan i Ynys Môn. Gyd weithio ni'n agos wedyn a Theatr Fach Llangefni, sef um, lleoliad un o'r, or darlleniadau yn y gogledd, um, oedd yn gret. A thynnu wedyn at um, aelodau ffermwyr ifanc i fod yn rhan o'r darlleniadau hynny ac yn yr un modd wedyn yn ni yn, yn fel ein fach. Um, felly mae'n sicr wedi creu cysylltiadau um, a wedi dod â, â bach o, o ddiwylliant um, ychwanegol i'r ardaloedd hynny. Nico Dafydd, dwi uh, rheolwr prosiect uh, gyda Fflach Cymunedol. Mae Fflach yn label recordiau hanesyddol mewn ffordd nath um, gael ei sefydlu'n 80au. Trwy hap a damwain, nath sylfaenwyr y cwmni i gyd yn gadael ni um, yn agos iawn at ei gilydd. Ac felly, ethon ni ati i greu cwmni newydd mewn ffordd, sef fflat cymunedol, ond yn symud yr stori mlaen trwy wahodd aelodau o'r gymuned, aelodau o bobl dros Gymru oedd yn nabod Vlach a ymhellach i ddod yn aelodau yn y cwmni newydd er mwyn parhau gwaith Vlach. Yr her wnaethon ni adnabod oedd bod angen hwb cymunedol cerddorol yn y de orllewin a thrwy hynny hybu y syniad o allu byw yn y gorllewin. Trwy help y Gronfa Her ni wedi gallu rhoi cyfleoedd i Dri band ifanc hollol newydd i ganu yn Gymraeg yym ac i greu sengle newydd yy yn y stiwdio 'ma yn Fflach. Heb help y Gronfa Her bydde wedi bod bron yn yn amhosib i ni wneud be ni 'di wneud yym so ma'r gefnogaeth 'di bod yn amhrisiadwy a dwi ddim yn gallu dychmygu rili be bydde Fflach yn edrych fel heb y gefnogaeth 'na.